Shalom bala menyadi dalam Tuhan. Selamat kitai betemu baru endur kitai nirika alta sampi. Tang sebedau kitai besampi, dulu kitai macha Injil ke ditulis Saint Matthew, iya nya Matthew bagi dua dibacha kitai belabuh ari ayat satu nyentuk ngagai ayat sebelas. temuai ke datai ari timur. Lebuh Jesus ada di nengeri Betlehem dalam menua Judah, lebuh rambau Herod nyadi raja, orang ke pandai pasal bintang datai ari timur ngagai Jerusalem. Ku sida nanya, Dini alai anak mit ke deka nyadi raja orang Judah ada? Kami bisi meda bintang iya pegari di timur, lalu kami datai deka nyembah iya. Lebuh Raja Herod ninga nya, iya enggau semua orang di Jerusalem lalu irau ati. Iya lalu ngempuruka semua tuai imam enggau sida pengajar adat lalu nanya ngagai sida endur alai Kristus ada. Ku sida madah ngagai iya, Di nengeri Betlehem, dalam menua Judea, laban utai tu udah ditulis siku nabi, Nuan Betlehem ti di menua Judah, nuan ukai nengeri ti pemadu mit enti dibandingka enggau. pemerintah ti bukai di menua Judah. Laban ari nuan deka datai siku pemerintah ti deka nyadi pengibun nembiak aku Israel. Herod lalu mesanka orang ke pandai pasal bintang nya lalu nemu ari sida maya bintang nya pegari. Iya lalu ngasuh sida mupuk ngagai Betlehem, ku iya. Mupuk meh kita lalu giga enggau bebendar endur alai anak mit nya. Lalu lebuh kita udah tetemuka iya, padahka ngagai aku, ngambika aku ulih mega datai lalu nyembah iya. Sida lalu mupuk, lalu bintang ti udah dipeda sida di timur bejalai dulu ari sida dataika iya nyau ngetu ari atas endur alai anak mit nya. Lebuh sida meda bintang nya, sida gaga mat ati. Sida tama ngagai rumah nya lalu meda anak mit nya enggau indai iya mari iya. Sida besugang lalu nyembah iya. Udah nya, sida muka mak sida lalu meri ngagai iya emas, menyan, enggau mur. Haleluya bala menyadi! Nama utai ke bangat ngasuh sida ke landik pasal bintang tu? Gaga amat ati. Bup Kudus ditu nulis, ukai semua ti gaga pia aja, tang gaga endar-endar. Nama kebuah? Laban sida iya nemu Iya ke diayanka bintang, lebuh maya bintang tu pegari, iya nya siku pemerintah tauka siku raja. Tang raja tu bisi penyelai. Iya nyadi pemerintah ti deka nyadi pengibun. Enti kitai macha, enti kitai agi ingat tadi ayat keenam. Laban ari nuan deka datai siku pemerintah ti deka nyadi pengibun. Amen. Iya deka nyadi raja. Nya kebuah ditu Herod iya bisi irau. Lebuh iya nyebut madahka, Aku mega deka nemu dini nuria, aku ke kin lu nyembah iya. Kemendar iya Herod ditu iya bisi pengirau. Iya ukai deka nyembah enti kitai macha aku udah nya. Iya nya tadi deka munuhka bendar. Tang kitai ngelenggaka cherita nya kitai meda nama reti pemerintah ti nyadi pengibun menyadi. Tu lah berita manah ke ditemu sida ke nyadi orang ke landik pasal bintang tu. Pemerintah tu iya nyadi pengibun. Nama reti pengibun? Beribun ti kitai madahka kitai ngibun anak mit. Aku tu beribun. Enti kitai nya ngibun reti nya kitai ngintu. Em Enti iya lapar, enti anak mit ke ribun kitai nya lapar, kitai deka meri iya makai. Enti iya ikak, aus, kitai meri iya tusu tauka kitai meri iya ai amat. Enti iya batuk, kitai ngasuh iya ngirup. Kitai meri iya ubat. Enti iya telih, kitai malut telih iya. Enti iya tepangka, kitai ngunsut iya ngena minyak. Ngambika iya gerai. Enti iya nyabak, kitai ngaum iya. Em. Ti nyema iya belanda kalu laju, ai ke telantak aku tadi kitai madah anang. Kitai ngibun iya ngambika iya likun berari. Ngambika iya enda lapar, ngambika iya enda aus. Ngambika iya chukup tinduk. Nya reti pengibun. Iya ke ada tu siku pemerintah ti nyadi pengibun orang Israel. Haleluya! Reti nya ditu Jesus ke ada tu tadi, Anak mit ke ada tu, deka nyadi pengibun. Lebuh maya sida iya tesat, iya ngiga iya pulai. Lebuh maya sida lapar, iya nya tadi meri utai dempa. Lebuh maya aus, iya meri ai ke irup. Pengibun. Lebuh maya sida tusah, iya ngaum iya. Lebuh maya sida nyabak, iya ngaum. Em. Iya ngasuh chukup tinduk nya pengawa pengibun. Dini kitai ti ulihka pengibun ke beketu? Dini kitai ti ulihka raja ke beketu? Raja ti amai-amai nyadi pengibun ngambika kitai likun. Ditu iya. Nya kebuah sida iya lebuh sida meda bintang nya pegari lalu ngetu ba endur nya, dia sida iya chukup gaga laban sida iya tetemuka raja tu ke temu sida iya nang segi, raja ke nyelai ke nyadi pengibun laban sida iya lama udah ngiga pengibun. Sida iya lama udah ngiga. Raja ke ulih merintah dalam pengerindu, dalam pemaik. Amen. Lalu enti kitai meda dalam pengidup kitai, ni naka kitai udah gaga lebuh kitai nemu Jesus nya ada. Lebuh maya kitai nemu kitai bisi pemerintah. Enti kitai bedau chukup gaga, ati kitai bedau chukup gaga reti nya kitai bedau tepeda ke amai-amai Raja ke disemayaka ngagai kitai nya tadi, Raja ke ada di Betlehem tu tadi ke dikarapka kitai, kitai bedau meda iya tu nyadi pengibun kitai. Kitai seruran berasai enda lantang, tidak aman, ku jaku Melayu. Tang enti kitai udah tetemuka pemendar, Tepedaka bintang nya pegari baka orang ke landik pasal bintang tu dia kitai deka bulih pengaga nya. Pengaga nya datai ari penemu kitai pasal pengibun kitai nya tadi. Dini kitai deka tetemuka iya? Ditu kitai deka tetemuka iya. dalam Bup Kudus. Lebuh kitai macha, lebuh kitai belajarka, oh dia kitai lalu majak arap. Ari nya tadi kitai nya ngembuan pengaga. Pengaga nya datai ari penemu kitai pasal pemendar. Pengaga nya datai lebuh kitai tepedaka pemendar dalam Bup Kudus, dalam Injil Tuhan. Amen. Lalu keudah nya menyadi, Sida iya tama ngagai rumah nya lalu meda anak mit nya enggau indai iya Maria, sida besugang. Sida besugang lalu nyembah. They fell down. Sida iya nadai bediri agi. Tang sida iya ngelabuhka tubuh sida iya ke baruh. Dataika sida iya bediri ngena pala patung. Sida iya besugang. Nama kebuah sida iya besugang. Sedangkan maya nya nya siku anak mit laban sida iya nemu anak mit ke ba mua sida nya, nya meh raja ti deka merintah. Amen. Lalu sida iya bisi mai pemeri dah sida iya besugang nyembah Sida iya bisi mai pemeri. Ari pun sida iya datai segi ukai ka meda bekenya aja sida iya nang segi datai deka nyembah. Lebuh sida iya madah ngagai bala Herod sida madah, Dini endur anak mit ke deka ada nya? Kami deka ngiga iya laban kami deka nyembah iya. Sida iya udah besediaka. Lebuh sida iya nemu sapa anak mit tu, sida iya mai emas, sida iya mai menyan, sida iya mai mur. Nama utai emas menyadi? Emas tu lambang pemerintah. Kerusi diraja. Enti kitai ngingatka cherita bala sida Raja Solomon, istana sida iya, kerusi sida iya digaga ari emas. Dinding istana sida digaga ari emas. Dinding endur sida nyembah mega digaga ari emas. Tu ngelambangka mulia. Raja ke anak mit ke ada tu nyadi raja ti bemulia. Nya sida mai emas utai ketan, utai ti ngelambangka kuasa diraja, pengaya serega, utai ti chukup berega. Nya keterubah. Kedua, menyan. Sida tu orang landik pasal bintang. Sida tu orang bepenemu. Sida iya lebuh maya sida milih nama utai ke dibai ngagai anak mit tu tentu sida iya udah bekira-kira dulu nama utai ke patut nyadika hadiah tauka pemeri sida iya. Sida mai menyan. Menyan tu dikena orang Judah lebuh maya bala imam sida datai ngagai altar Tuhan. Lebuh maya sida ngarika bala nembiak Tuhan besembiang ngampun dosa, sida iya deka nunu menyan. Tu kelambang iya kada tu anak mit tu iya tadi nyadi imam besai. Ti ngarika kitai nyadi keseruan kitai antara kitai enggau serega. Amin. Nya tadi lambang ati ti besembah. Sampi kitai, sembah kitai ngagai Tuhan nya dibandingka baka bau menyan ke niki ari alta ngagai serega. Ketiga, more. Tu bisi penyelai mih mit. Baka ni enda asai Maria lebuh maya iya nerima more. Laban mur tu ngelambangka pemati, pemerinsa lebuh maya orang sakit maya nya suba mur tu getah kayu ke datai ari getah kayu aku bisi macha utai ke ditulis orang ke landik pasal teologi mur tu digaga ari uhh lebuh maya sida iya ngulihka mur tu sida iya nulis batang kayu udah nya nitik getah-getah iya nya tadi uhh utai tu bebau rum iya ulih ngelaban utai bau utai jai bau kena orang nyampur minyak wangi kena orang nyampur minyak ke kena ngunsut orang ke bisi telih nyadi ke ubat. Maya orang uhh maya sida Jesus maya Tuhan Jesus empu mati mur tu dikena. Kumbai kitai ngerami tu ke diunsut ba semua tubuh iya ngambika tubuh orang ke mati tu tadi iya enda jampat bebau iya ulih nanka tubuh. Tu ngelambangka pemati. Tiga iti utai da bai sida iya. Bisi reti magang. Pas hari tu menyadi kitai belajarka tu. Lebuh kitai datai ngadap Tuhan ba altar iya, dalam altar sampi kitai ninting hari, kitai mai mas. Reti nya kitai mai hati ti besembah, ngaku Iya nya tadi nyadi Raja atas semua raja. Kitai mai menyan. Menyan tu iya nya puji enggau sembah kitai, utai ti bebau arum. Lebuh kitai nemu iya ke disembah kitai nya, nadai utai ke lebih ari nya. Iya meh ke nyadi Tuhan, nyadi bekuasa dalam pengidup kitai. Kitai nyembah Iya, kitai ngemaruhka diri, kitai datai ba pala patung kitai, besugang baka sida ke landik pasal bintang tu tadi mai menyan, iya nya pengidup ti besembah, ti ngaku ngambu Iya nya meh Tuhan ke pemadu tinggi. Iya udah matika kitai. Kitai datai enggau sampi kitai ke orang bukai nya dikerinduka Tuhan. Nya meh nyadi menyan baka menyan datai ba altar Allah Taala, datai ba kerusi diraja Allah Taala endur iya duduk uhh endur iya ngena makota mulia iya sampi kitai. Udah nya kitai datai maemur. Reti nya maya nya meh kitai ngingatke. Utai tu udah dikereja maya sida orang Keladi Pasar Bintang datai dia iya baru ada. Tang ba pengidup kitai ke diatu utai nya udah iya enggau amin. Iya udah mati. Tubuh iya maya iya mati nya tadi udah reda. Em. Iya udah nyadi bangkai. Reti nya nyadi utai kebau. Endur iya nya tadi ngarika semua utai ke bau dalam pengidup kitai, utai ke enda manah, dosa ti ngasuh pengidup kitai rusak, ngasuh kitai mati dalam roh. Semua utai nya udah ditabanka iya ngagai dalam lubang kubur, sebedau nya udah dunsut ngena umur. Utai nya udah nyadi, lalu ditu tinggal kitai deka arap, deka nerima utai nya. Kitai ngingatka nya ninting hari, Jesus udah ngerejaika kitai. Jesus udah diperinsa ketegal kitai. Jesus udah mati ketegal kitai. Iya udah semua nya udah semua nya udah. Maya iya mati ba kayu regang iya madah udah tembu. Diatu semuti kitai ka nerima tauka enda, ka pechaya tauka enda. Laban lebuh maya kitai pechaya iya nya tadi udah mati lalu mati ba kayu regang udah nya dikuburka. lalu ba ke hari ketiga iya angkat idup baru lalu angkat pulai ke serega, kitai deka diselamatka. Amen. Aram kitai besampi menyadi. Haleluya Tuhan. Kami beterima kasih akan pemendar ke diayan Nuan ngagai kami sehari tu. Oh lebuh kami Tuhan tepedaka Nuan dalam pengidup kami ti nyadi Raja ti merintah. ti nyadi pengibun. Tuhan kami besampi. Nyema nuan meda dalam pengidup kami bisi telia. Tuhan kami datai ngagai nuan ke nyadi pengibun kami. Gerai ke telia kami Tuhan. Beri ke kami pemakai nya Tuhan pemakai roh laban kami nyu lapar. Roh kami aus Tuhan beri ke kami ai pengidup. Tuhan kami besampi. Lebuh maya kami tesat ti nyema kaki kami diatu jauh singkang iya ari jalai nuan Tuhan bai kami pulai baru. Kami naruh diri dalam nuan ti nyadika pengibun kami, Raja ti bemulia, Raja atas semua raja, Tuhan atas semua Tuhan. Tuhan, terima kasih. Sehari tu kami tetemuka pemendar nya lalu ati kami chukup gaga laban kami Tuhan bisi nuan nyadika pengibun kami. Raja ti bekuasa ti nyadi pengibun kami Tuhan. Kami ngengkahka semua penangi pengirau kami. Kami ngengkahka semua penusah ke diasaika kami ngelama tu di dalam jari nuan, nuan nanggungka kami Tuhan. Haleluya. Tu kami mai emas menyan mur Tuhan. Kami udah meda. Sehari tu, pemesai kuasa dalam pemati nuan ti ngelepaska kami ari dosa. Haleluya! Tuhan kami sehari tu meda tubuh nuan ti udah diredakka. Seput nuan ti udah diambi. Darah ti pansut ari rusuk nuan. Darah ti pansut ari makota duri ke dikena nuan. Darah ti pansut ari kaki, ari jari nuan. Ari jari nuan ti belubang paku nya. Kami tetemuka pengidup. kami tetemuka pengasih. Oh, Tuhan awakka pengasih nya diasaika kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Iring kami ninting hari, ninting pagi. Meri awak kami ngagai nuan Tuhan. Niri ke alta sampi dalam pengidup kami, dalam ruang bilik kami. Meri basa, meri puji, datai bersugang buat mua nuan. Baka sida kenemu pasal bintang tu Tuhan. Awak ke pemendar, Pemendar kami bisi raja ti nyadi pemerintah nyadi pengibun pemendar nya datai ba kami ngambi kami Tuhan badu nangi badu irau tang kami ngembuan ati ti gaga baka sida nya tadi Tuhan haleluya terima kasih Tuhan Jesus berkatka bala menyadi ke ninga ke injil nuan saritu Tuhan. Ok injil nuan mai pengidup, injil nuan mai pengarap, injil nuan mai pengaga, injil nuan Tuhan mai pengadang. Haleluya. Dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami udah besampi. Amen. Haleluya. Tuhan merkatka kitai menyadi.